Dwi casau pêl-droed. I live in the north. Dwi'n byw yn y gogledd. Dwi'n byw yn y gogledd. Dwi'n byw yn y gogledd. We are not at home. Da ni ddim adre. Dan ni ddim adre. Dan ni ddim adre. We live in a castle.

Dwi yma. She is tall. Mae hi'n dal. Mae hi'n dal. Mae hi'n dal. Spider-Man is on the roof. Mae Spider-Man ar y to. Mae Spider-Man ar y to. Mae Spider-Man ar y to.

I am drinking wine. O, I drink wine. Dwi'n yfed gwyn. Dwi'n yfed gwyn. Dwi'n yfed gwin. We don't know where you are. Da ni ddim yn gwybod lle wyt ti. Da ni ddim yn gwybod lle wyt ti. Da ni ddim yn gwybod lle wyt ti. Where is Llangollen? Lle mae Llangollen? Lle mae Llangollen? Lle mae Llangollen?

Is she ready? Yes. Ydyn barod? Ydy. Ydyn barod? Ydy. Ydy'n barod? Ydy. Is the car ready? Ydy'r car yn barod? Ydy'r car yn barod? Ydy'r car yn barod? Are they at home? No. Ydyn nhw adra? Nac ydyn. Ydyn nhw adra? Nac ydyn. Ydyn nhw adra? Nac ydyn. The shop opens at 10 o'clock. Mae'r siop yn agor am ddeg o'r gloch. Mae'r siop yn agor am ddeg o'r gloch. Mae'r siop yn agor am ddeg o'r gloch. Bob doesn't know. Dydy Bob ddim yn gwybod.

I was in shock. O'n i mewn sioc. O'n i mewn sioc. O'n i mewn sioc.

Was Barry white? Was Peter green? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? We were hidden under the bed. Or, we had hidden under the bed. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. The beer was disgusting. Oedd y cwrw'n afiach. Oedd y cwrw'n afiach. Roedd y cwrw'n afiach. Was it raining? Oedd hi'n bwrw glaw? Oedd hi'n bwrw glaw? Oedd hi'n bwrw glaw? Dolly Jellu was cold. Oedd Dolgellau yn oer? Oedd Dolgellau yn oer. Oedd Dolgellau yn oer. We were tired. Oedden ni wedi blino. Oedden ni wedi blino. Oedden ni wedi blino.

Lle oeddech chi'n byw yn 2001? I was tired. O'n i wedi blino. O'n i wedi blino. O'n i wedi blino. Was the car ready? Yes. Oedd y car yn barod? Oedd.

I didn't like history when I was in school. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. Were you sleeping? Yes. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. You weren't listening. Oeddet ti ddim yn gwrando. Oeddet ti ddim yn gwrando. Oeddet ti ddim yn gwrando. Where will the party be? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti?

Fydd Baron ddeall? Will you be busy tomorrow? No. Fyddi di'n brysur fory? Na, fydda. Fyddi di'n brysur fory? Na, fydda. Fyddi di'n brysur fory? Na, fydda. Will it rain? Fydd hi'n bwrw glaw? Fydd hi'n bwrw glaw. Fydd hi'n bwrw glaw. When will you be available next? Pryd byddi di ar gael nesa? Pryd byddi di ar gael nesa? Pryd byddi di ar gael nesa? I'll be tired.

I'll be gigging this weekend. Fyddai'n gigio penwsos me. Fyddai'n gigio penwsos me. Fyddai'n gigio penwsos me. Where exactly will you be? Lle yn union fyddwch chi? Lle yn union fyddwch chi? Lle yn union fyddwch chi? Will it be raining? Yes. Fydd hi'n bwrw glaw? Bydd. Fydd hi'n bwrw glaw? Bydd. Fydd hi'n bwrw glaw? Bydd. Where will you be at the end of the month? Lle fyddi di ddiwedd y mis? Lle fyddi di ddiwedd y mis? Lle fyddi di ddiwedd y mis?